Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa habar pian bula mamarina wan dangsangan barataan. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Nang lagi garing mudah-mudahan lakas bibas, lakas sembuh dan bisa beraktivitas nang kaya biasanya bula. Nang lagi beusaha. gawi mudah-mudahan barajaki haja kita barataan. Ka mana kita balalah hari ini? Hari ini pakacil didin masih di Jakarta jadi kita lari pagi kah jar urang dulu lah. Nah lari pagi jogging di sekitaran Bundaran HI nah Jalan Tamrin lah. Ada nang handak. um minta pakacil didin minta ulahakan video um minta ulahakan video nang kayapa cara naik wan barapa babayarnya jar um di kawa bafoto atau bakudak di skydeck um skydeck ya skydeck itu ya anjungan bundaran HI nah mungkin banyak nang di sosial media orang bafoto-foto di sini um. Nang kaya apa caranya nah barapa haraganya bayar masuknya nah umpati tarus lah janaki tarus video Pak Kacil Didin ini sampai tuntung Pak Kacil Didin balalah tarus nah sabalum kita balanjut.

Bakacil urang ka sini. Nah, kada bakacil. Nah, ini rancak urang bafoto di sini pamandangan. Nah, di sini ada jua sejarah-sejarah kota Jakarta, sejarah-sejarah batik Jakarta, sejarah Monas, ada tulisan-tulisan di sini. Nah, nah. Nah, ini.

Kamana mana harus baisi nih. Kalo di wadah kita di banjar paling hanyar parkiran bandara lawan parkiran apa nang mall yang di pal dalapan tu nah nah itu tuh. Nah kalo di sini kamana mana ba taksi be apa ba taksi be kereta nah pakai ini berataan nah. Nah, dah masuk ka sini tadi ya syarat pertama bisi harus bisi kartu tadi, kartu e-money tadi. Nah, jadi saikung iku saikung urang sabuting kartu. Itu kalo misalnya pian misalnya karna batiga baranak atau baampat baranak ampat nang dua kartunya um untuk masuk ke dalam sini tadi um saldo kita dipotong tiga ribu lima ratus karna sudah um jadi kaya artinya siap akan saldo juga um kada sampai lima ribu um tiga ribu lima ratus ja masuk ke sini um saka handak pian sudah bafoto di atas sini um. Nah, karena sungsung mana Pak Kacil datang ke sini, nah, jadi sakahandak nah kadada urang lalu si Goyukung. Nah, handak olahraga kawa jua di sini kita nah sambil melihat pemandangan. Nah, apa pemanasan kah jar urang tu handak nah sambil joging-joging nah itu. Tapi kalau misalkan sore atau malam apalagi weekend.

bundaran HI lawan gedung-gedung tinggi nih nah minta tolong aja dulu Pak Kacil pulang nah eh nah nang belum subscribe like comment dan share video-video Pak Kacil Didin nah tolong di subscribe dulu lah nah supaya makin banyak juga nang melihat video Pak Kacil Didin nah. Sambil bakacil di dinding nah anu baolahraga pulang ya kah nah itu. Jadi bagi warga banua handak ke ke atas skytech ini atau anjungan bundaran HI ini nah bakacil di dinding saranakan nah. Um Pilih waktu nang ibaratnya urang kada banyak bagi ke sini Um supaya kawa sakahandak Um karna saking baisukannya ke sini ke sini jadi partama balum ada nang buka nah ada ja pang nang buka nang kaya mart-mart tu nah Indomaret. Indomaret nah buka Indomaret sudah di sini nah bagusnya sebenarnya sungsung ke sini bang kenapa nyaman sakahandak masalah berbelanja tuh banyak aja di bawah nah sakahandak kita nah ini ke ujung sini pulang nah tadi di bundaran nah ini di arah jalan Tamrinnya nah ha boleh sakandak kalau misalnya orang banyak kali mana orang berabut bafoto lawan dia momentumnya nih kalau hendak bafoto di sini nih kalau orang banyak tiga orang kita bafoto nah kalau ini kada nah saka hendak kita nah nah jalan Tamrin untung kada ada si Komo lewat yang ada si Komo lewat jalan Tamrin nih macet ya bahari itu balagu bahari nah

Nah, parak banar kalau handak bajalan ke sini nah parak mana nah. Ya, kada sampai kada sampai sepat deh bajalan. Nah, hari paling parak banar. Jadi kalau ke Jakarta ni bubuhan pian nang handak ke Jakarta nang apa menginap di Jakarta ulun saran akan di situ ja pang di kantor penghubung atau kantor perwakilan KALSE di Jalan Biliton. Nah, nang parak paling parak dah. Handak ka mana-mana. Nah, ka Bundaran HI parak, ka Tanah Abang parak, nah, ka Monas atau ke Istiqlal jua parak. Nah, nah, nah ini. Jadi kalau kita di sini nih bausung-usungan hari ini nah, tanyaman sedikit nah. Nah, bausung-usungan hari ini tanyaman sedikit di sini. handak balilihat nah menuju bulik nah oh tangga aja lip ada jua nah lip nah tapi

sedang kita bulikan nah jadi kalau bubuhan pian hendak ke sini satu iko seikong sebuting kartu lah jadi walaupun membawa anak anak nang umur uh, sudah bisa berjalan itu harus membawa kartu nah Jadi misalnya pian ba tiga baranak atau ba ampat baranak ya ba ampat jua kartunya. Nah, kartu ini bisa didapatakan di Indomaret, Alfamart. Nah, itu ada. Kalau di wadah kita banyak orang menjual di muka bandara. Nah, kalau itu terlarang bang harganya sedikit di muka bandara tuh. Eh, kalau di Indomaret, Alfamart tuh di sini rasanya lawas bang ada pernah nuker lagi nah. Eh, seberapa tahu oh berapa tahun dulu oh kada pernah nukar ini ras harganya tuh rasanya 50 ribuan isi berapa lah isinya lah nah kalau udah kita di Banjar tuh rasanya yang di muka bandara di lapangan tuh rasanya 80 ribuan nah, isinya 30 lah nah, kalau di Alfamart Indomaret murah isi 50 50 isi berapa kayak itu nah nah masih ada orang baju koran lah

nah nyoba arang pulang nyoba arang ini lah di sini lampu merah geser pejalan kaki ada jadi dipicik dulu nah bila sudah hijau hanya kawa nah, nah hijau nah hanya kawa hijau arang aduh ada kita kada ada hijau lampu merah dulu ada rasanya di Kamboja diulah rusak nah nah tempel iya nah bila sudah abang kan lagi dah nah tetap pun kadarannya sepeda motor nah banyak pejalan Jepang pak kecil nih olahraga kisahnya Jepang buka nah, nah ini pemandangan kota Jakarta di pagi hari di saat jam kerja anu lah hari kerja lah nah kalau hari minggu di sini Car Free Day ditutup beratan jalan sampai jam berapa kah jam sepuluhan misalnya nah tapi kalau hari kerja kayak di pang nah banyak orang di sini apa uh, tulak begawi nah, ada nambah jalan ada nambah ojek kan nah ada yang pakai bis nah kalau ini ada MRT nah masuk ke bawah terowongannya MRT nah MRT itu kereta di bawah tanah nah, nah

Nah, kada main bulu tangkis ja pang ganda. Nah, pengunci sepeda gin beganda jua ini. Nah. Nah, ini MRT. Nah. Nah. Nah. Kita ada aja bang orang yang apa olahraga juga nah, nah tapi kira-kira orang olahraga nah kayak seorang juga jalan aja olahraga nah, ada pang tadi nang pina buka-buka nang tanom nang kaya pakacil ni kan buka sadikit haja nah lewat sana kawa nah tapi wahini ada namanya kuliner tamrin center nah ni kalau lewat sini handak ke apa handak ke penginapan parak banar menambus jadinya kalau kesana tu tajauh kita menambus lewat sini nah. Nah, kalau menambah ke sini dah. Nah, siang ini kulineran di sini banyak mana dah. Artinya kada petaha kelaparan. Nah, kalau pian bemalam benginap di kantor penghubung atau kantor perwakilan Kalsel nih di Jalan Biliton nih. Nah, kalau malam misalnya lapar kawa ja ke. uh, jalan Sabang sana oh, banyak mana makanan situ juga nah, kok orang kada hapan kelaparan lah nah. Oh. nah nang belum subscribe tolong di subscribe dulu lah nah, supaya bertambah juga toh nah, penonton Pak Kacil Didin nah yang sudah subscribe Pak Haji Lidin ucapakan terima kasih